Wel lutinago, dok ja pa i ka in itye ka neno kit kwo pa ja pa i kodi kwo pa aguci ma gudo ni en aye ja pa i tye kwede dok ja pa i tye dano ma lacelu ruk ma i neno ja pa i aruka eno ni weng ja pa i twon lacilo mo pol ja pa i dok ja pa i in pe ibang wi acoda ni in i rwot pe ibed ka balo nying rwot wun ma calo wun rwodi ka pud ka wuketo cik i kom bur jo mukene ma gilwongi ni gin i rwot calo Jehoapaia, Jehoapaia in gwoka matetek, Jehoapaia in ipe i Rwot, dok in pe itwero bino ka confusing Acholi ki lok me miu miu. Internet ma munu okelo eni-ni onyo internet eni pud obino en en, wuweko kubed cawa watye ka neno caro pa ngete mo keken, luko lok me miune bayo iyamo, kubed cawa-ni lobo dongo Gino mo keken dano kelo i social media me yomo i dano. So ja pa in gwok wii matetek. Awinyo iloko wa i kom boss mego tim. Awinyo iloko wa i kom luwer mogo. Ja pa in wer moni en ma in iwero ni water is life. Wer li eno bene pe romo wa camo awad.

bot acwiny ma wigi lac calo an, EXC, dano maryek calo boc mego otimgi, kun ongagi ni, Jafaya in pe inyweno wi dano, Jafaya. Wun acwiri mukene, mito ka apwonawu kong. Dano calo Jafaya gin i bade adada-ni ni, wun omito woo, Jar pa Elamat Jai, lawang kaya. Jar pa dano mo ma lacido ma bene konye bene dong peke apeka ni ni. Dok this time an amito ka apwony jar pa i social media eni. Pien en wai, abipwonyi jar pa, abipwonyi. Ki dong in Rwot acana. Rwot Acana in, in lacam cana mo mapat, dok Rwot Acana in lok kom ngom eno-ni, wiwa pe owil ba. Lakricitayo me anomaa, in icato ngom me Ker ka ikwaro, ngom eno ma in icato. Rwot Acana, wan macalo wan, iwa pe yom, dok wan wabilweny i sosol me dyakwici kwici pi luming mogo ma gikelo mingogi. macalo in Rwot Acana, in mi kelo alano me cargi acar, dok Rwot Acana eni aye rii timo ming me agikki. Rwodi nongo pe ming kite eni, dok rwodi pe nongo pe rwodi ma obabbe kite eni. Dano calo Rwot Acana gini bene myero gilwong ni Rwot, dano calo Jaapae gini bene myero gilwong ni Rwot, An lawiny maka mapat, an macalo an EXC Acholi, lawiny maka mapat dok joni enini myero giketo lworo i dudgi. Jami pa in ka onongo con pud peya kiketo lworo i duti jami pa in kibijwati ci cwak ki jami pa. An this time America apwony kong dano kong kwici kwici kwici pien kibyen kiroko an aroka kibyen kiroko an aroka so an abibino apwonyo joni eni kwici kwici ja peya gin ikwed rwot acana gitye i front line no bad mao in bene weng itye ki front line Wun joni eni kong an amito apwony wu kong kwidi kwidi, Yoweri Museveni Kagwota, Museveni in bedo president eni ba, Yoweri Museveni an amito waco malongo ni wun macalo wun luwang Yoweri Museveni Kagwota ka wutye ka winyo advice eni maber ni wuci wac ki Yoweri Museveni ka meno kikome Gin ma an atye ka wacce ca ni an abibedo president. An amito cung me bedo president. Dok mwaka ni bene an pe abiwaco koni tam eni onyo i tam ma bino ca ni an pe abiwaco ki ngat mo an an abicung me bedo president me Uganda. dok an amito acung ki mwaka pyera adek keken me bedo preciden. Calo wod Korea mo mucung ki mwaka pyera adek wiye abic, an abicung ki mwaka pyera adek. Dok this time an abiyeto dano kudi aniang ni style pa boys mego otim i karatiyu. Aniang ni citail pa Daniel cwakane kare atiyo, co an abibino ka pwonyowu maber adada. Co Japaya lok en ma an akelo boti eni-ni, lok eni pe lok me nyero, pe lok me tuko Japaya. Dok Japaya an abikemme kiri i tik tok. Abikemi kwiri i Youtube, akemi kwiri i Twitter, abikemi kiri ka mo keken Jafaya, pien in itamo ni in wii lamal. Dok in Jafaya ka riyo lok, Jafaya obedo dano ma kete kene, medo rwomme kene, dok Jafaya pe gimyero kiwac ni in i kuman kuman kuman, Jafaya myero pe giloko komi. Ka in iloko, lubino ki dwon mager adada, dok Jafaya this time